Thlir tute zaval in chi bai ka bu ka che u ka channel min lo subscribe sak a min lo ngaihhlu sak thin avangin nuam thu ka sawi a. La subscribe lo ten khawngawih taka min lo subscribe sak zel turin ka ngen chauh a, Lawngtlai District thawthar awmte i lo hriat zung zung theihna turin notification vel kha min lo ngaihtuih mawh sak la, all ah min lo dah sak hram dawn nia. Rania hian Covid nineteen chungchang kan tar lang hrih lo vang a, hei kan hma lawkah election kan nei dawn a ni, heng chungchangah. District thu thar awm te kan thlir ho dawn a ni. Awle, kan hriat theuh angin Lai Autonomous District Council rorelna inpuia thu tur Member of District Council thlanna chu naktuk mai hi a lo ni ta a. Hrileng avangin duh ang pawha campaign hlei thei lovin candidate te leh party workers te, an awm a ni a heti chung hian a a ṭan chu kan ṭangtlang viau niin a lang tun ṭuma election ah hian candidate sawmsari leh pahnih an awm dawn a seat sawmhnih panga inchuh turin mnf congress leh bjp bakah independent candidate te an la awm bawk candidate zat chu tarlang lo mai ila nakinah la tarlan a ni dawn tho a tichuan hrileng pawh ngaihtuah hleithei a ni ta lo candidate ṭheuhte. Tlin theihna tur kawng hrang hrangin kan dap a, engpawh ni se la naktukah vote kan thlak tawh dawn a, campaign hun a tawp tawh a, chuti chung chuan awm mai mai erawh a harsa hle a lawisi. Inthlanna thianghlim leh felfai kan neih hi a pawimawh hle mai a, tun tum chauh hi kan inthlang dawn lo, kan la inthlang zel dawn a, kum lo kal zel tur atan eng inthlanna nge kan hnut chhi ang tih hi a pawimawh in ka hria. Kum sang hnih sawmhnih LADC inthlan zet kha zawng a felfaiin a thianghlim a, khatiang kha thleng zel teh se tih mipuite sawi duh dan a nih theih nan kan zavaiin ṭan i la tlang teh ang u. Kawng hrang hranga ṭan kan lakna ah hian mawi lo leh uchuak taka chet loh hram te tum ila, seat sawmhnih panga ah candidate sawmhnih panga an tling dawn a, candidate sawmlip leh pasarih an tling lo vang. A tling lo ten a tling telawmpui thiam ila, chutiang bawkin a tling ten Tling zo ta lo te tawrhpui thiam ila, politics thianghlim kan hnut chhiah ngei ang. Thlir tute he ka channel hi min like sak a, min subscribe sak a, notification te min lo hmel sak turin ka rawn ngen che a ni. Naktuk, December ni lia Lai Autonomous District Council inthlanpui nei tura inthlanna buaipuitu tur polling party te chu, Nimin atang khan an duty na tur hmun panin an chhuak tan a. LADC inthlanpui nei turah hian polling station za sawm leh pakhat awmin nimin khan polling station sawmnga leh pakua a duty tur polling party ten lawngtlai an chhuahsan a. Lawngtlai atanga polling station hla ber hi kilometre za sawmli leh pakua a hla mau tlang. Polling Station a ni. Vinny ah khan Lawngtlai khawpui chhung leh a chhehvela duty tur Polling Party sawmnga leh pahnih ten an duty na tur hmun an pan ve leh hlawm a. Inthlanna buaipuitu tur te chuan naktuk hian mipui tan him taka vote an thlak theihna turin thil tul pawimawh te an buaipui nghal a ni. LADC inthlanpui nei turah vawiin khan campaign boruak chuan a vawr tawp a thleng chho a. Inthlanna a. Campaign theih hun chhung hi ni min tlaidar li khan a tawp a. Campaigner te chuan campaign ti tawpin bial chhung mi te tih loh chu bial chhuahsan tura ngaih an ni. Hetih lai hian postal ballot hmanga vote thlak chu ni min lam khan chhunzawm niin ni min tlaidar li thleng khan postal ballot hmanga vote hi thlak a ni a. Thlileng mek avanga, In lama inkhung hrang home quarantine lai ten postal ballot hmanga vote an thlak ve theih nan Returning Officer Doctor Andrew H Vanlaldigha chuan State Election Commission ah dil na a thlen tawh a, a biakin Lawngtlai khawpui chhung leh Paithar ah te home quarantine lai engemaw zat an awm mek a ni. LADC a mdc inthlanpui nei tur atan inbuatsaihna peih thawkhat a ni tawh a. Vawin lamah polling booth a duty tur ten an duty na tur an thleng fel vek tawh a ni. Naktuk zirtawp ni zingdar sarih atanga tlai dar ni thleng a mipui ten fel fai taka vote an thlak theihna turin inbuatsaihna kalpui mek zel a ni a. Vawin lamah chuan inpeih fel hman vek a ni tawh dawn a ni. Nimin lamah khan polling bul sawmnga leh pakua duty tur official te chuan an duty na tur hmun an pan fel tawh a. Vawiin lamah Lawngtlai khawpui chhung leh a chhehvel khua polling bul sawmnga leh pahniha duty tur te chuan an duty na tur hmun an pan vek tawh bawk. Vawiin lamah Lawngtlai khawpui chhunga polling station a duty tur te chuan zing dar sawmah khan an duty na tur hmun an thleng fel vek tawh hlawm a. Inbuatsaihna kalpui nghal niin mipui tan felfai taka vote an thlak thei nan ruahmanna an nei hlawm a ni. Sri Lanka-a inthlangtu kan nih avangin VLTF-te nena changtlangin hridarh mai thei laka mipuite an him theih nan VLTF lamten hnatlangin mipuite hri laka an him thei dan tur ang bera vote inthlak tir a nih theih nan ruahmanna an siam hlawm a. Heng polling station leh a chhehvel tifaiin branch vawile leh VLTF-te an hla tlang hlawm bawk a ni. Sorkar chuan vote thlak huna mipui leh official duty te hrileng laka an him theih nan polling station zawng zawngah pressure sprayer leh sanitizer a chhawp vek dawn a. Hemi hmang hian polling station leh a chhehvel tah thianghlim zel a ni dawn a ni. Hetih lai hian hrileng avanga khung chhan mek facility quarantine leh home quarantine te chu vain lama postal ballot hmanga vote thlak tir vek an ni dawn a. Official lam team te hmun nga ah inthlenin quarantine mek te chu a hmunah panin vote an thlak tir vek a ni. Lawngtlaiah hian tun dinhmunah facility quarantine hi za leh pakua an awm mek a, home quarantine za sawmhnih leh pathum an awm mek bawk a ni. Kan puan tawh angin LADC inthlanpui neih turah hian mnf party chuan seat awm zawng zawng sawmhnih leh panga an chuhkim vek dawn a. Bjp in bial sawm pasarih an chuh dawn a, INC in bial sawm leh pali an chuh dawn bawk a ni. An hnu bakah hian Independent candidate sawm leh paruk an awm dawn bawk a. LADC area-ah hian vote nei mipa Singhnih sanga za thum sawmnga leh pahnih leh hmeichhia Singhnih sanga ruk za leh pali an vaiin vote nei hi Singa sangkhat zali sawmnga leh paruk an awm mek a ni. Theihtute he ka channel hi min like sak a, min subscribe sak a, notification bell min lo nghal sak turin ka rawn ngen che a ni. LADC hnuaia Member of District Council thlanna atan campaign hun chu nimin nilai ni tlai dar ni thleng kha a tawp ta a, Sri Lanka rah ngawr takin party hrang hrangte an campaign hlawm a ni. LADC MDC inthlanpui Campaign hun chuan Nimin khan a vawr tawp a thleng chho a, heti lai hian Lawngtlai khawpui leh District chhungkhaw thenkhatah hrivei hmuh belh zel an la awm avangin partial lockdown kalpui mek chu zawm a hlawh hle a. Vawiin thlengin Lawngtlai khawpui chhungah damdawi zawrhna dawr tih loh dawr dang inhawng an awm lo va, pawimawh bik nei leh official duty tih loh khawlaiah mihring chhuak an tlem hle a ni. Heti lai hian in thlang tur kan nia vangin party workers te erawh chu lirthei a party flag tarin an vei hmuh tur a awm nual thung a ni naktuk mai a vote thlak a ni tawh dawn avangin district chhungah politics thawm a ring hle a hrileng avanga house to house campaign pawh duh anga kalpui a harsat rualin Party workers te leh candidate te chuan theih ang angin campaign an nei hlawm a ni. Tun tuma LADC inthlâng turah hian mnf party leh bjp party te chu inbei ber nia ngaih a ni a. Candidate sawmhnih leh panga nei mnf party hian state sawrkara rorel lai an nih chu hmachhuan berin Lairam din thara hmasawnna kawng hrang hranga bung thar kai te, sports infrastructure lama thalai te hma khuangaia sports project lian tak tak Lawngtlai District tana Ruahman mek te chu an tlang aupui bakah an party manifesto a point pasarih an chhawp chhuah te, Lairam tana chhinfak kum tak tak tur te chu mipuia an zawrh ber a ni. Mizoram Sorkar Flagship Programme, SCDP, hmanga ram mipuite khai chhuah leh hmasawnna kawnga into delh tura hmalak an tum thu te chu an tlang aupui nasa hle bawk a. Mnf party hian sorkarna chan ngei tumin Aizawl, Lama an hotu lian Minister te leh mla rualte chuan Lawngtlai District an tuam mek a. Tunah hian Minister paruk leh mla rual engemaw zat te chu inthlan ni thlenga chan chilh turin an awm mek bawk a ni. Bjp party hian Central chakna hmachhuanin sorkarna siam ngei tumin candidate sawm leh pasarih an nei bawk a. Anni hian Central lama an hotute sawi angin Sixth Schedule siam tha a. Direct Finance an nei a, thuneihna sang zawk an neih ngei theihna tur chu tun ṭawm inthlanah hian an thupui kan ber a ni a. He an thupui sawi tur hian Central lama Union Minister pahnih Arjun Munda leh Kiren Rijiju te chuan Lawngtlaiah public meeting an nei tawh a. An ni bakah hian Central lama mi pawimawh bjp mla leh ex-Deputy Speaker Tripura sawrkar hnuaia Ahh bjp campaigner te chu campaign turin Lawngtlai West lam an pan bawk a ni. Tun hnaia LADC a CEM leh a thawhpui thenkhat ten bjp party an zawm khan bjp boruak hi a chhem alh hle nia hriat a nia. Tun tum inthlanah hian sawrkarna siam ngei pawh an inbeisei mek a ni. Indian National Congress hian tun tum LADC inthlanah hian candidate sawm leh pali an nei a. Campaign an au hla berah. An ni tel lo a LADC-ah sorkar thar a pian dawn lo thu hi an sawi ber niin tun tumah hian an party candidate an dah lohna hmunah Independent candidate leh bjp candidate te an thawhpuina bial a awm nual a. Sorkarna siam naah a fawng vuantu an nih tur thu leh LADC-ah hun rei tak an lo sorkar tawh thu leh hma an lo lak tawh te chu an campaign au hla a ni bawk. Tlangkai West Bialtu mla Pu Sri Ngun Lian Chunga chuan a bial a thut chilh a, Lai District Congress Committee hruaitu dang te pawh theihtawp chawh in an campaign bawk a ni. Party pathum ten official candidate an neih theih bak ah hian Independent a chu mi sawm paruk tun tum ah hian an awm dawn a, heng Independent a chu te hi a tam zawk chu party candidate chang lo te an ni a, heng Independent chu te hian official candidate te vote An la hek viau tura ngaih a ni a, bial thenkhat ngaihnawm tak tur te pawh a awm niin a lang bawk a ni. LADC MDC inthlanna tunah hian naktuk zirtawpni zing dar sarih atangin mipuiten vote an thlak tan ang a, kum dang ang lo takin hrileng kara vote thlak tur a nih avangin VLTF-te ruahmanna angin felfai taka vote hi thlak a ni dawn a. Mipui vote thlak tur te pawhin VLTF te ruahmanna kan ngaih pawimawh thiam a pawimawh hle a ni. Heng a vote tla te hi kar leh thaw leh ni December niriat zing dar sawm atangin DC Office Complex leh BDO Office a BNR GSK Hall ah te chhiar tan a ni dawn a. Heng vote chhiar te hi Lawngtlaia cable KT Vision leh Skynet te chuan live in an pe chhuak dawn bawk.